masikati akanaka vana vekumusha masikati akanaka eh, sangano ramwari tiri kusangana zvakare mukati meino nguva apo tiri kuinda mberi nekudzidza mukati meshoko ramwari regai nditaure nditi ukasimuka ukaenda kune dzimwe nyika eh, dzakafanana nana drc nyika dzinenge vana Burundi, nyika dzinenge vana Sudan, eh, nyika dzakaita saidzo dzodzo pavanoungana eh, poga poga inenge iri nyaya yekuti its a refugee camp havasi kuungana vachinamata mwari eh, vari kuungana nekuti pfuti dziri kurira saka Kurira kwepfuti kunotsanangura kuti munhu anofanira kutiza neupenyu saka kutiza neupenyu zvinenge zvichireva izvo kuti uri kumanya uchitiza rufu saka vanhu ivavo hapana pavanoungana vachinamata mwari pese pavanounganiwa kunzvimbo idzodzo uchaona kuti iishu yekuti pane refugee camp vanhu vari kutiza hondo vanhu vari kutiza pfuti dziri kuridzwa eh, dzichiridzigwa mazera ose so regai nditi zvakanaka kuti panguva dzakadai nguva dzerunyararo eh, unofanira kutsvaka mwari minamato yaunonamata iko zvino eh, kwakanyarara ndo minamato ichakuchengeta panguva yecrisis ndo minamato ichava newe munguva dziri kuuya idzi e, saka nemhaka yoyo zvakakosha kuva neattitude yekuteerera shoko ramwari zviri right kuti paunonzwa shoko ramwari richitaugwa iva nekuva ne, ne nechido chekuteerera vhangeri e, nekuti iro bhaibheri Rakanyorwa kamwe chete, harina kuzodzokororwa, uye e, upenyu hwokuponeswa hungafananidzwa neujaya kana umhandara. Unotamba kamwe chete, hautambi ruviri, hautambi ruviri. E, izvo hazviiti, that is impossible. Izvo hazvigoni. E, mukati meino nguva e, yezuva ranhasi tine nyaya yanoda kutenda kuti inyaya yatoita zvakanaka kana tichinge taiteerera nyaya yakatinakira tose e, apo takupinda pakupera kwegore ra2022 e, eh, kune vakawanda vakasangana nezvavakasangana nazvo mukati meupenyu e, eh, 2023 is coming kune vachapinda kune vasingazopindi e, saka iwewe kana uchinge wawanirwa nyasha dzekupinda muna 2023 rangarira chinhu ichi kuti eh, unofanira kuziva kuti 2023 pane zviriko 2022 igore ranga rine zvaranga rinazvo mukati maro saka nyaya yatinayo nhasi inotiyo tariro pakurwadziwa mukati meupenyu tariro pakurwadziwa eh, mukati meupenyu eh, ngatitangisei nekuvhura E, bhuku yaGenesis chapter 1 Genesis chapter 1 e, ndichaverenga panapa pavhesi e, e, ya 26 inotiyo Mwari akati ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nesu ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa e, napamusoro peshiri dzedenga napamusoro pezvipfuwo, e, napamusoro penyika yose, napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Saka panapo ukatarisa uchaona kuti zvakanga zviri munhu asati atadza, chivi chisati chapinda, munhu wanga akafanana naMwari. Rakanga riri zano raMwari from the beginning kuti munhu ave anofanana naMwari pakuita kwose, pangava pamatauriro, pakuona zvinoonekwa mukati meupenyu pakudya zvaungagona kunge uchinzi idya pakurarama nenecha yakakukomberedza semunhu eh, pasina chivi unofanira kunge wakapfeka eh, mufananidzo wamwari mufananidzo wamwari uri pamunhu chivi chisati chapinda waitsanangura kuti kwakanga kusina kurwadziwa mukati meupenyu that's why uri kuona kuti genesis chapter 1 nachapter 2 eh, ukadziverenga zvakanakanaka hauwani zita rekuti satani hazviiti zita rekuti satani hariwanikwi kuna genesis chapter 1 na2 nemhaka yekuti zvinhu zvanga zviri right zvinhu zvanga zvakanaka e, panga pasina problem e, yaikonzerwa nechivi dambudziko rakanga riripo chete nderekuti munhu e, akaonekwa kuti hazvisi right kuti agare ari ega asina mubatsiri saka e, ichocho changa chisiri chivi asi kuti mwari e, e, vakanga vasati vapedza kurongedza zvinhu zvavo panzvimbo saka mwari vakazorongedza zvinhu zvavo panzvimbo kwakuchitora munhu kumuvarisa hope huru kwakuchigadzirira munhu mubatsiri akamukwanira so takuona e, vachipinda mukati memunda weeden adamu naevha varimo e, vanosarudza zvavakasarudza vese murume nemukadzi e, vakatadza kuteerera mwari e, mai vakaita zvavakaita mai ndokukonzegwa vakataurirwa Nyaya yekuti munofanira kuti mudye muti uyu wokuziva zvakanaka nezvakaipa imi pamwe chete nemurume wenyu. Saka Eva tinomuona achiva iye akaita provider kumurume. So pane nyaya inoda kukorektiwa, regai nditaure nana baba nditi provider ewe eh, mumba vanofanira kuva baba ndo set up yezano raMwari chivi chisati chapinda. Zvakanaka kuti baba ivai imimi munoprovidira mhuri chikafu chenyu. Kana mai vakazonge vava ivo vakuprovider nemhaka yekuti baba vabva panzvimbo yavo panotanga kuita maproblems saka nyaya yeprovision tichaitaura nerimwe zuva e, tichaitaura nerimwe zuva nhasi toda kutarisa nyaya iyoyi yekuti chii chakakonzerwa nenyaya yekuti mai vakava ivo provider mukati meupenyu Mai vakatora muti kwakupa chikafu kumurume vakati e, muti uyu wakanaka zvikuru kana tikaudya tinokwanisa kuziva zvakanaka nezvakaipa e, tinokwanisa kuinzana nani namwari right e, zvaitika izvi tiri kuona vaviri vanodonha vadonha vanotanga kuona kuti hatina kupfeka so uchaona kuti nyaya yekusapfeka yakatanga pamurayiro wokusateerera murayiro e, wokuzvipa usingateereri mwari e, e, idea yekuti ndakashama handina kupfeka vakaiona pavakateerera satani saka vese vanoteerera satani achitaura navo nekumuakomodhita mukati meupenyu its possible kuti vanhu ivavo vanogona kushama e, kushama kuri physical kushama uchifamba usina hembe eh, its possible zvinoitika izvozvozvo kumunhu anoterera satani kushama kwekuva exposed eh, eh, eh, kuma, kuma spiritual forces of darkness zvinoitika again kana iwewe usingateereri mwari kana iwewe uchiterera satani uchimutora eh, kumuisa panzvimbo yaasingafaniri kuva its possible unogona kushama eh, unokwanisa kuva exposed eh, eh, kuzvinhu zvakaita saizvozvo saka nyaya yekushama tiri kuona e, payakatangira yakatanga e, e, e, e, nadiaboros diaboros ndiye akatanga nenyaya yekushama e, in the garden of eden ndiye akatanga e, nenyaya yekushama right e, nyaya yedu yanhasi toda kutarisa bhuku raruka chapter 7 ruka chapter 7 ndichaverenga e, kubva pavhesi ya18 kusvika vhesi ya23 toda kutarisa nyaya yemurume e, anonzi john the baptist Eh, John the Baptist ndiye umwe wevanhu vaningati ndo vararami vakararama pane rino pasi. Akararama zvakadaro zvokuti akava witness yekuti Kristu ndiani. Akararama zvakadaro zvokuti akagona kuva ne privilege yekusangana na muponesi. Akasangana na muponesi akasvika pa level yekubhabhatidza muponesi. Akababatidza Muponesi akanzwa inzwi raMwari richitaura kuti uyu ndiye mwanakomana wangu mumwe chete oga wandinodisisa nekufara pamusoro pake. Akaita privilege yekuona mweya mutsvene uchisvika eh, eh, pamusoro paJesu Kristu. Saka ukatarisa uchaona kuti upenyu hwaJohn the Baptist eh, ipowerful testimony pachayo munhu wokuti aigona kuti akataura kuti inini eh, ndakakura eh, mumazuva ajesu kristu ndakararama mumazuva ajesu kristu saka nekuda kwemhaka iyoyo eh, ngatiitei zvinofanira kuitwa nevanhu vamwari munhu aigona kuti akataura izvozvo vanhu vaigona kumunzwisisa because he was a witness eh, yeupenyu kwajesu kristu he was a witness yelife yajesu kristu eh, kubva paministiri yajesu kristu eh, ichitanga kunosvika jesu kristu eh, achisvika kune mamwe mastage john the baptist akaona eh, akava witness saka toda kutarisa kuti nyaya yetariro pakurwadziwa mukati meupenyu tinoiwana eh, malessons api Paupenyu eh, hwaJohn the Baptist ndoda kuverenga Ruka chapter 7 vhesi ya 18. Bhaibheri rangu rinoti vadzidzi vaJohane vakamuudza izvo zvose. Johane akadana vadzidzi eh, vake vaviri akavatuma kuna She neshoko rokuti ko ndimi iye wakanga achinzi unouya here? Kana tichakatarira munhu right, ngatimire ipapo. So uri kuona kuti John the Baptist paanobvunza this question kuti ko ndimwi uya here ewa takanga takatarisa kana zvimwe tichakamirira umwe john the baptist akabvunza this question nemhaka yekuti akanga ava nedoubt kutenda kwake kwakanga kwavhiringidzika e, remember paakabvunza this question akabvunza mubvunzo uyu ari mujere maakanga aiswa namambo herodi Mambo Herodhi vakasunga John the Baptist vakati no, iwewe unofanira kuti upinde mujere nechikonzero chekuti watsiura mambo. Akataura namambo akati no, hamungagoni kutora mudzimai womunun'una wenyu, imwi mune mukadzi wenyu, uye iwe mudzimai haugoni kurarama nemurume asiri wako, murume wako aripo, gara kumurume wako. Saka nyaya iyoyo haina kufadza e, mambo Herodhi, haina kufadza e, e, e, e, e, mudzimai akanga atogwa namambo herodhi nyaya iyoyo ine vamwe vanhu vayakagumbura vaisina kufadza saka vakaona zvakafanira kuti john the baptist vamutore vamuise mukati mejere e, agare imomo aseve sendenzi yake kusvika achinosunungugwa kana kuti kusvika achigona kufa saka iye ari kubvunza kwesheni iyi nemhaka yekuti wakanga ane dhauti akanga ava nedhauti kurwadziwa kwaaiita ari mukati mejere kwakaita kuti atange kuva nemadhauti kuti uyu e, ndiye here jesu kristu kana kuti zvimwe haasiri iye takamirira umwe da kutaura mukati menongo yamasikati e, eh, ariko umwe munhu e, ari kurarama life yake e, akarwadziwa nezvakamurwadza akanetseka nezvakamunetsa e, zvokuti aakusvika pakudhauta waakusvika pakugwizimba hauchanzwisisi zviri kuitika mukati meupenyu e, zvinoitika izvozvo kuti e, e, unogona kumbodhauta zvinokwanisa kuitika mukati meupenyu hwemutendi saka zvinoitika nekuti satani anenge aripo e, unodhauta nekuti unenge warwadziwa saka kurwadziwa mukati meupenyu zvinogona kukonzeresa kuti munhu ave nemadhauts asi munhu achiva nemadhauts chii chinofanira kuitika mukati menyaya me, me, iyoyo E, ngativerenge vhesi ya 20 inoti zvino varume vachisvika kwaari vakati, e, Johani mubhabhatidzi wakatitumira kwa